Gowy zadyň görkezýän eý gyzym näme üçin gep etjek bolýaňyz akylym kim berdi nirden geldi. Nerwinçde ekena şu mat. Köp blogerler aýdymçylar zatlar jaňadyp hiç zadymyz zirikmlrlanja düşenok şonýagy bolanok hiç zadym görnenok diýýädigo ýo açylar açylar dýädim. Akylym bir bolup ikisine geçdi. Birinji bilen-ä Wi-Fi-laryňyzy töläň, haýyşt etýän. Ikinji bilenem bar-a, gaýrat edip bar-a şu meň bütin wideolaryma laýk bilen baýdakdan, gowy sözlerden erbet sözler, erbet sözler däl, gowy edýäp çykyň haýyşt etýän. Nerwi ýaman boldy, dawleniýam ýüz togsan boldy, aşaklatdyk boleýin segsene düşdi. Şoň üçin gaýrat edip waýfaýlaryňyzy töläň. Sag boluň. Öýe geldim. Bir kofejik demleneýin özüme. Özümjik bir kofejik demleneýin. Ondan soňam häzir sekizde bir ýer işim bar, şoňa gitjek. Ondan soň shemalara gitjek. Bu gün shema çagyrdy bizi.

Ä, un beräý. Näme? Suwuny köp guýýaň diýýäňiz-de, ölçäp çykga guýýan. Birneme guýýan. Özüm gowy bolýar. Gowy görýän suwly bolsa. Ene, ençip köp däl aslym. Güläş. Kaka.
Eto ýa Sahra?
Eto Sahra şa.
Eto, ty priýediş şas eto ýa doma ýa kofýe da delaýun tibe. Da, da, nie, eto.

Men çaý içýän. Maksat şu taýda çaý içýäni görkezmek däl. Düşündiňizmi? Gowy zadymy görkezýän ezizim. Näme üçin gep etjek bolýaňyz akylym? Kim berdi, nirden geldi, kime gitdi, kimden geldi, näçä geldi, näçä gitdi? Bereketli ezizim. Men ýene bir müň bäş ýüz segsen üç gezek aýdýan, men özüm satyn alýan. Goýýan öýde, gowy görýän akgül bolsaň, aňyrda-da şon ýaly. Ýa işdeşlerime haýyşt edýän, ýa özüm şeýdip alýan ýanym, goýýan öýde, gowy görýän akgüli hamala Allajan meň üçip ýaradan ýaly. Energiýa berýär maňa. Ruhumy şatlandyrýar. Ruhumy belentde tutýar. Düşündirip bildim akylym. Sizem görüňiz içiňiz açylar. Güläşe ellidim häzir gelsin etjegim bar ony. Illeň ýanynda men oň jigisi diýip gepime. Men şu wagt seň ýüzüňi alamok Mähri. Men şu wagt seň ýüzüňi alamok. Indi men seň ýanyňda otyryn. Näme üçin men durman storslamy görýän? Ýanyňda otyryn-a men seň.
Özüm gözleýän. Heli sen ýok storze sen ýüzüň almaýan üçin. Ýöne helen ýanyňda otyryn aga men sen. Helenem meni görüp otyrsyň. Gyzyklymy? Gowy bolýamy? Näme bolýa?

Näme ýokarky almatyk syrap sylamayamyň meni. Açki mal. Hemşe paýta görüp. Kelle gyňaşdyk ha. Näme etdik owadan bolan wagtda gyňaşdyk ha owadan bolany. Menmi? Sen gülen name? Saňamy? Sen hakyk her kim şeý diýip ýazypdyr. Balak gaýrat edip gelmesin hudaýyň haky üçin diýipdir. Hawa ýör alkyt indi meni. Şofýorym bol şu gün. Ooh Batyr bize söwda etmäne gelipdir-ä. Çenlän çaýyşyk bardygyny bilemok. Bäş gyzyň atasy sandy?

Gaty gowy Dowlede gelme dost
gapjygy getiräýme diýip daýanmaly. Ýaman kän oda çagaşyklar bar iň gymmadam iki ýüz manatdan batyr iň gymmady altmyş bäş manatdan başlaýar arzany iki ýüz manda çen gyzyma oglyma alşdyr bol bizem göreli wideo çekjekdir
näme üçin.
Batyp ene jynlar alanokga laýk basýaýda synçy basar şular bir zat görkezjek bolýa. Seň üstüň bilen gowarýalar men hökman laýk basarlar çagaşyk. Çagaşyklar bar esasy biz çagaşyk görkezmäne gelipdik weli bärik täze ýük geleni üçin görkezip bilmedik ine şu elindäki Men tanaýanlar bilýändir gyzlara oglanlara diňe eşik alýan. Eşik alýa diňe ondan serediň şu taýda doly ine Bir topar gaty arzan. Şu ýüzündäki bahalar-a däldir-dä. Şol, şol bahalar, şolar. Ýüz ýigrimi manat, togsan manat, elli manat, ondan soň altmyş manat. Iň gymmat eşik şuň iň beti diýeňde, näçeden? Iki ýüz manat.
Iki ýüz manatdan.
Şular togsan manatdan gowja üstaşagy şortik maýkajyklar, her hiljek zatlar ine. Bärde-de doly ine. Şujagaty seredä de ýüz otuz bäş manatdan şujagat serediň ýaman gowja zatlar bar batyryň iki minut bolubersin arkaýyn görkezerlaý şu gezek. Laýk gerek dällaý muň bahasyny eşidip özlerem neme diýen nätjekler. Bahasy öz bahasy bir müň üç ýüz elli manatdy iki santyja galdy gün skidka bir müň iki ýüz manda goýýan.
Gyrmyňky şuň bile şu reňki galdy. Hawa, iki parça galdy. Zakaz edesiňiz gelse-de, zakaz edesiňiz gelse-de 63-lük 50 10 01 telefon nomeri. Şoň birini maňa aýyraýda diýseňiz, ertip çyka berer. Ine. La yorgun. Ine bulam ýassyk daşlary. 4 sany ýassyk

Satyş bahasy. 390 manat satyş bahasy. Aslynda bahasy galyňlygyny sen aýt. Sen zat etmeýän, allamaýan adamy. Prosta galyňlygyna. Hmm. Ýanyna gelmäkä suwuňy sorup alyp gitýär bul. 390. Ýöne men size skidka aldym. Skidkaly hökman berer. Seredin şulam reňkleri bar, galanjasy 2 4 6 8. On iki sanjagam galypdyr. Men size aýdaýyn. Ine, oglan, gyz tapawudy ýok. Her kime-de bolýa. Standart däldir-ä bedeniň. Ýok, ýok, razmerem bar, reňklerem bar. Razmerem bar, reňklerem bar. Ine, banýa halat. Kaçystwasam gowy. Türküň zady, özüm ugradýan hemmesini. Egnindäki XL razmer. Men diýen uly. Ejeme-de boljak. Bularam görke çytyryna batyryň elindäki ýüz otuz bäş manatdan. Men ogluma düýnjik aldym. Nirden aldym aýtsak gal ýüz segsen manatdan şuny el ussasa. Ýüz otuz bäş manatdan goýupdyr seret. Utançsyzam näçe bärden almadyň. Ýok men çaga

Şol altmyş bäş manatdan. Hawa. Seret.
Bäbek balajyklar.
Ine, seret.
Her hiljegem reňkleri bar. Çagaşki. Seret şu, ýüz elli manatdan nireden tapsaň türküň zady, şony aýdyp geçeýin. Gelip arkaýyn zat edip bilýäň. Mesele ýok. Mugdap gitip bilýäň, şundan arzan tapsaňlaý. Men size aýdaýyn, gaty kän çagaşkileň görnüşleri bar. Ine, şuňa-da seret. Ene. Ene. Bular ýaly görmüşler bak. 115 manat da şu. Ene. Şeýle şort diýip bar. Futbolka bar. Seret.
Ene. Şuňa ser pagtadyr gyz bulan hemmesi. Pagtada adalýan. Maňa laýk gerek, bir zat diýjek. Ho, ýassa görkezjek bir jemit. Her laýk gerekge. Alyp bereý nädir dur. Wara açyga durdymy başlatdyňmy şu ýapyk wara batyr boýnuňy ýerlaýa ine seret şeýle ýatýaňa sen iki çes goýmagyňa gerekge seň boýnuňa görä ýatýaň şeýle seň boýnuňa görä sazlaýa irden agyr turýandyr käbir adamlar şon şon etmemezlik üçin.

Togalak görnüşemmi, munýalak görnüşemmi? Seret. Arkaýyn jaň edip alyň şuny.